Ijiere gwe chama ngo bwana. Kiko njugu go mena bwana. Chapat ma koro losa losa mo kwe mos. Ah bwana, mano ok much chapat bwana. Mano ok much chapat. To mi paro wach yungo jamna eh? gi rieko cha. Wach yugo jamna gi rieko cha. Yugo jamna gi rieko. Eh, Mama ga ko duo bukne. Yugo jamna gi rieko. Kena kawa ngo iket ko. Ngacha to ne walo bwana. Ngacha ne dwara ipada bwana. An gini pot ka guna go chonge gi lu. Tindo gi jite kwero ni pur ka. Gichak gidok kendo gipuro ka. Ni ni timbe mago juma. Mera wuda sosi.
Wuda sosi. Eh. Ma ngo mutimo ni? Dongo puro jaduong' kosineno kwa timo. Puro ngo, ngo mupuro.
Wapuro, wadoyo. Udoyo? Eh, wadoyo. Tapenji.
Eh. Upuro nyaka kiewo. Kiewo mane?
Ere kiewo ka? Ang'o matimore momi upuro nyaka kiewo? Ere kiewo no?
Apenju niya, eh. asosi ma wuonu ni kanye? Odhi lago jamni.
Odhi lago jamni.
Eh, odhi lago jamni. En ema oorou mondo buketh kiewo. En moro wan wapuro kwa bwaketh kiewo. Eh. E wapuro wan waketh kiewo go. To be nyocha uwinjo ni nicha sago okang' e kiewo ni? Jaduong' ni bende ok adwa wachne. Nyoro kano keko ne wuonwa, kawuono chako biro kekonwa. Bende ok adwa wachne. Ne, wuode sosi. In ing'e ni dhogi lew lew gi ich An- mokuot machalo iye rum tidi. An we siema, we siema. An kik Oh, siema. achamo An- ti donjo ni.
An kik siema.
Apenji.
Be ing'e ni ripodi nyicha asewinjo ka motelo? Ka nyicha ibiro ir nyithinda, iliwo nyithinda e borungu, iwe ni wachna kia. An ja jaduong' ok adwaga.
Do- Dong' ne nin.
Gombo ni no ok adwa Wera, ma jaduong'. wadu.
Bato wadwa. Donge ne ma inchogo nyithindo ru? Ne wach mapera mane nyithindo biro pono mapera. Kwani ok gichie ma gibiro gi kwal mapechwa ni. Omera, an go ka ok adwa rue.
Ka ok adwa rue. Kupuro pururu puothu, weuru puro kiewo. Wan kiewo. Nyika sego okang'.
Are ka ma kiewo. Eh. Nyika sego okang' are ka ago okang' achiel. Eh. Nucho winjo be nucho kupuro gi ka kudok gi kocha cha. Ubiro mopur nyaka kiewo. Omera we puro to awuoyo kodi. Be nyathi man gi luor. Inbe nyaka ana ng'isi Bed baba. nyathi man gi luor. Nyaka ana ng'isi baba.
Omera, ae ure chaya. Wabeduru gi luor An e gombo gweng' ka. Wabedu gi luor e gweng' ka. Ae ure chaya. Ywaruok Uwinja? miywarie kodwa. an gombo ni no ok aduwa jaduong', an No. weketa gi gombo. Nono to be be ng'ano nyalo timo nu tim moro marach ka kuno ni Ber, mwandu. ber. Timwa. Anyalo kuong'o ute. Kuong'wa, wasekuong'wa mwa- mwa- Anyalo nego ute kendo mwandu mikawo ni wuonu ni gogo. onyalo thiedho ugo marum te to ok nubed mangima Temo a be temo. ing'eno nyalo lonyore ni du Lonyri. koro be ing'eno lonyruok nyalo biro. lonyore ni du Wakia lonyri.
utugo Temo a daga go chongi gi kwer saa saba. Utugo Temo a nyithindo? te. be ing'eno nyalo lonyonu piera nono ka munde Tem piera tem. to kamano be kaka ngima ubedo maonge Onge. uwalo magi osekuong'o un ok nubed mangima